Wel Otieno kwan ma gitye ki peko me cwako wi tim mapol i Gulu City kin kabedo muken ma tye ka dongo i kumal me i lobo Uganda wabikele eni ki lok muken mapol i yub me lok ange ma ocwiny ento kong wacak ki neno wiye madito ka wadugu cen waneno dong kore ki kore.
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the swap to use.

Peko me two wic tye i kin lutino kwan mapol ma gitye i Gulu City tye kelo lworo matek twatwal. In a month we can receive about 10 to 15 students.
Gang kal me yot kom i Uganda orib ki ke kwaro i col me miyo ngec bot lutela ki lwak ma i kin paci i kom agwera me two malaria ki dong bene yubo kit me miyo kony me yot kom pi dano ma i acholi.

ji ang'wen. That uh, as technical staffs we are part of you and you are part of us and uh, it is sanitation is everyone's responsibility. Amol Ritual afoyo rini wa otieno matin ne tin ci adek ne onde pier adek bene me jwe mia ang'wen e mwaka alif abiriyo piero abich ania Sunday Akumu man One Luo Television.

ma gitiyo i lok me yoro kom. Christine Larubi ladir ma tiyo ki lutwo wic i oyat madit me Gulu otero ni peko me two wic tye ka medde i kin lutino kwan ma lubbe ki peko ma giyokke kwede. In a month we can receive about 10 to 15 students and the common cases among our students we have the suicidal attempt or suicidal thoughts which is the biggest another one is the substance and alcohol use

Brigade Melissa Atim anywa dwe me Face of Gulu City e kare me yapo yub man ki Gulu University otero ni peko me two wic dit tutwalle i kin bulu ma kwano. Mental health is something that is so much affecting the youth and actually everyone in the world today not just Gulu City

Justin Nachimuli Sigozi Odwongo ladiro ma neno lok me two wic dok tiyo ki dul me mind, body and soul dul ma lwenyo i kom two wic okati ni peko man dit i kin bulu dok yub man tye me neno ni kijwayo two man i kin gang kwan ma tye i lobo Acholi. We want to talk about early interventions. How do we combat mental illness at the start of it?

to, to me, to you, to anyone else, depending on an experience that you're going through. So the idea today is to focus on early interventions. Dr. Paul Waluya ma tiyo ki dul man bene onyuto ni two wic tye gin marac ma mito ni kirib cing me lweny i kome kacel i kabedowa. Now the challenge is many times this emotional pain we don't see it.

ke kwaro wacholi kaachiel gi gang kal mayot kom gochako ribe me tit kaachiel me lweny kom tuo malaria ki bene miyo ngec ma lwak ki kom ma tye pa gwer me tuo malaria ma i kare man tye me nono i lobo uganda-ni Dul man gang ka nwa yot kom oyo bo fonye pi urodi weng ma kiti ya choli dok ben ni woke bot gang kal me yot kom kidong ben e man ke kwara choli ki bi chako kelo yub ma goyara pi tum rer kidong ben agoyara pi tum mukeni duj ma igoye lo tino matini bu bel ti i wi got man ka ma gang ke pa choli ti ye ni kare duju i ba dege la i bi division Gin okato cing i winyo me mwaka abit dok bene obitimo jami mapol i kit me ilo mar rwom me yot kom pa lwak ma i Acholi kun nongo bino ki kony pa gang kal me yot kom i lobo Uganda. Pat Robert Larubi kelo lok man kong wanen ki bote. Laoo madit pa rwot me ker kwaro Acholi wa en mono jami tye mapol ma obitimo i kine me mwaka abic-ci me loko kwo ki kit me bedo pa dano ma i Acholi. Eno wa ni mono gang kal me yot ko mo ori pe dong ki ke kwara culi me nen ki kelo yub me yot ko ma ti dok wa piny te dero pi dano ma ki ti aculi. Ot yat madit me gulu ka acel ki department me yot ko me gulu district bene gubedo tye ka miyo pwonye gi bot ludire man rwodi ma i aculi ma gugure kacel-li. Yub ma ne tye ka timme ki ker kwara acel dok bene lawi rwodi me acholi man Rwot David oneno acana me aryo aye obedo wil awora. I yub ni eni tye ni pi lok ange ma ocwiny i wan luwo television pat Robert Larubi.

omier kwogi ometa nyim wan luo television olimo sen chuchu choka bene ki wan ni mono ti ken yo magen gi kati kwere pien ni mono chik chim ni mono lutino kit ma igwogi ka ber ma ket man omiro chake mwaka not ni o ya pa o ya ber ki ken pis anena ngat ma ti doro lokom gwoko ka ber me lutino magi owaye ni mogi ti gwoko lutino mapol ken jo ma kiti ki ngol ento jo ma pe ngol ki kwat ki chwalo gin woko wek ocak kwo mukene manyen dok ebigwoko gin niyo we mwaka adek. David Magere keli ripot man i kare ma en olimo St Jude Children's Home ma tye bate ki Laipi Division ni. Macalo yo acel me dwoko woko piny pong pa kabedo ki bene nongo gwok ma opore, luloc me St Jude Children's Home gucako kwanyo yo manyen me gwoko lutino kic ma gin gitye ka gwokone ki dwoko jo mukene paco wek ogeng pong i kabedo meno. I kare ma Wan Luo TV olimo kabedo me gwoko lutino meno cokcok-ki kono, wanywako tam ki luloc me kabedo meno kun gin gunywako ka maleng ni i kom kare man kit ma dong kabedo meno tye ka pong woko-ni, gin gitamo ni pore ni gikel gin mo manyen ma gibitimone me neno ni oluto lutino ma gigwokogi kenyo tutwalle ma jo ma gin kargi okato woko me gwokogi kenyo nongo gidwokogi paco i yo mupore. Peace anena tye ngat ma doro kit ma kabedo meno tiyo kwede nyo soso waka kun otit ni meno lutino ma gin peke gingolo gin dong nicakke mwaka man ki taun omeri ki dwok woko tino meno paco tutwalle ma gitye ki wadigi nicakke ki mwaka adek so eno ni ko o mwaka adek wabidwoko gang

kidikiti wa ot to ke pe ki ngolo ibedo ki gang ento kiculo cukul mo i kem ma in myero Walter Nyeko oto. Tye ngat ma pwonyo lok me gonyo leb nyo tiyo ki jo ma tye ki ngolo me ding i to leb nyo jo ma pe loko kun otito kit peko mogo ma kit kwe peko mapapat ma gin ginongo i kabedo meno ma gitye ka tute kwede me neno ni oluto gikonyo lutino ma gitye ki ngolo macalo kit meno me niang gin ma gin gimiti giniang An macalo lapwony me sign language

the parents want ci dong an an atye ke kokona wuwek lutyen ni gikel ki gang kwan latin ko ngeyo skills bedo ki ngo ki woro kubedo kong tye ki lutino ma gin gupwonye me nongo the sacrament different sacraments ana olrosary parish there are 17

ma i mwaka eni ore wabidwoko ki pir adek dang ki pir seven abic but gin wan be kaki goyo mo cimni wati gam latin moni wakel kan kere wan de o kidong wa o ci gamone kon wa wa piny la piny mien neno tye ka mi- ka mien oto wa piny woni tye la mien ne no miena madit tye Pien most days, these days, dano tamo ni ka myel latin oto ki ot yat peko pa dano me kica. En bene omiyo tamme bol lunyo ma gwok ki gum marac gunywalo lutino ma gitye ki ngolo me ngeo kit ma gitero gi kwede i yo mamwol wek gin bene guniang kwo ma gitye iye. So dano myero gugik bolo lutino. Ki mar aryo, Cent Jude pe i kabedo pa lutino kwan. Tye i kabedo pa vulnerable children and children with severe disabilities. Ma nyuto ni gin dong ka dong ginywalo gibolo ki wa i Cent Jude dong tye wan watye ki procedures wa me kelo lutino iye. Ki dong ka ibolo tami dong wakelo iye coco. Kong watimo kong survey ka waneno waromo kelo ne ci wakelo ka waromo kod miti gwoko ci wakonyo Kabedo meno i kom kare man tye ki lutino pyera abicel wiye aboro, kun pyera aryo wiye aryo i kom meno gitye ki jo ma gikwo gingolo mapapat, pye adek wiye abic tye lutino awobe, ki pyerdek wiye adek tye lutino anyira. Lok angeya i Wan Luo TV, David ma gerre i Gulu City.

Ote tero mogo me tiyo apac dicik i ceng aryo bino bedo kede kare me tudu bwonyo mogo atitino kun mogo bedo kede kare me goyo jiro longo man i yonge gin ibedo kede gum me nwongo kweri dog me pur gin mi cal abic medo kede kidi me paco nywagi gin adek nwongo jami magi ema otimere i ceng aryo i gedo me opic me wata me ti dicik me apac kun opic rdc medo kede won kom abic medo kede otelo apapat bedo kede kare me moko caden Betty Jokene ma tye abwoyo doggola me production and marketing en kono i lokkere kede wan lo television otito ni manono. Tin wan obedo kede gum me poko kweri dok kede kidi rego bot opurwa ama tye i Apac district kan. Man obedo support nyo konya me government miyo bot opur pien wan mitiwa tye ni opur myero med rwom me pur gin aya i poto myero bed ama onyak apop yote nongo cente cawogi

kwerni ducu wan onwo kun support area i board government malo te program me production and marketing grant keda gradual extension grant ame chen ni ubel chen abo chwal board districts ducu ame ti uganda kun be te ministry of agriculture eh, jamini en ducu kweri dok kede kidi rego utero tucok milion piero abicel wiye acel eh, jwa wan oyero ni ene nwo bedo

Kweri dong magi ma jo magi obedo kwede kare me poko bot opur mogo me dye apac kun otic Lubanga gin na romo aboro dok obedo kwede gum me nongo kweri man. George Ambul Opia ma obedo parish priest me apac en kono tito kita me kwera ma enongo ni bino konye kwede i dog poto arwot. Uh, karo kene pe kono obedo nwongo ento ka onwo kiti berang pien wan onyuti jo kendang kita miro ti kede kede wanda oti ya kina jon no uh, bala man bino konyo me tic mission uh, me konyo tic me poto kede jam mukene ducu Reverend Richard Adupa me kono bedo bishop acon ma oweyo ka idok tic me PAG pi Westland Pastorate en kono dang otito kita me Kwera ma inwo ni bino wot konye kede? Uh, kwere diang' an anwo tim ni. Aneno ni akonye yora apola pola. Polerwok kir me pur. Pur bedo gin achiel la pire tek. Me ang'eyo ni kwera an anwo ni. En amiya gupu miyo cem abedo paco adok pe mano keken amiyo na cente an abedo icinga akonya naka i kite me kokonyo jo ocele dang pien jo ocele dang mito akonya so omiyo kwera tin an anwoni aneno obedo twon gum madwong matek ame obanga omiya Akwako kono tic Lubanga mogo ame i kom kare man tye ma ajengere i kom jami ma ma ok ritaya obedo kede kare me miyogi retired bishop pa dupa ociko tic Lubanga magi i kop kom mako pur me pito paco. Kadi bed dara wan gino tye atic jiri eta calo wan otye i loba me pure me wan otiye ni

Joan Apiwa ma obedo dipiti RDC me Apac ma obedo tye i kare me poko jami magi en kono kwero kuro lok man kun en tito ni manono. Pola kare ka exercise cal ki tuti mere ti jo me ya bare kare obedo kare me politics me dano ya te kubu gin noro ki kena kare po niya ye angit ngato te ya te cako ko niya nyo miyo kwera ni ene keda poka poka Eto an akobo ni an e kuko ma witnessing. Apoka poka moro me dini, me apoka poka moro me kahalo, me apoka poka moro me party ni petie. An mano bedo kata me principal wa ama bedo President Museveni. Tiyo kede ka ichawa me tich ka idongo lobo donga lobo biro pi jo tuch ka ichawa me politics jo te tuku politics. So do te kwayo jo ame miro loko o jema mober ma government doko me campaign doko me Piwan Luo Television, Jasper Gwel, Iya Pach District. I gin macal ki meno lufu ma gitye Navy District bene gunongo kuman pala panga me konyo gin yubo pote kare man-ni

Idokpachi Dujuni, Edna Page, Tinewe Municipality. Miri madit me poko palapanga man bot lutedero tye ni mon kare ma dong koro poro eni omyero konygi me yapo poro malac wek ryem i kom can ka bene ki lweny i kom kec ma tye nebi i kin kabedo mukene me West Nile.

En owai ni mono lok man kimoke ka cokke pa lutela ki lwak ma gubedo iye ki nyamo tam kilwongo ni Baraza ma gitimo en i kabedo meno lwak gumoko ni gin gimito pala pa anga kacel ki kweri me pur. Lulin nyo pur ma gipuro ko machines, tractors kod ango-gi but i Nebbi municipality

So wawach ni amito wakonygi with this uh, simple farm implement simple like where lopanga because ipodhu kaishi ipodhu podhu mito kwer first of all that is the the core one then lopanga mitre because some of the things ibe mamitu lopanga tongre chakwe tongu gingo then even maybe lay by the way because there podhu moko mayien madongo ni gima nwang'o ati mitere re lopanga de tonge ngo yin cha tego pade dit lo tego pa lopanga so those are the issues but now wan wacho kuchiedo go into everything like lopanga gide cheke because arachi shopo ngo limbele Meno obero lok pa meya me Nebi Municipality. Ngat acel ma i kabedo meno man Edwin Apoyi Oche owaco ni i ye yom ni mono luto inongo panga ma obokonyo cako poto ma mege

Huyu poni oloko kolo ikwer neno pa latic ineno dwe acel me jumi abic i mwaka ducu. John Paul Opiyo tye i Arua City. Goro mapol mi sitine joyweyo ma e kind Otienguru mi Avenue Road, Adumi Road, Rhino Camp Road man kabedo pa lwak mi Arua City. Patoro Dennis eh, janen mi yik eni man bende lem yot kuma shell mi Arua Central Division wacho gi wuok yik eni ni nyutuyenia jotich bende giromo.

Maneno wi Arua Central Division upo jorotela misit ne piwo kuyik eni maber me wacho cheng pa jotich eni utiye kare ma gishopu luodhu ishikirimi gi mitelo wi dhano. Are they being exploited? Those are the issues that we normally look and address during the Labor Day celebration. I therefore want to thank all of you and I want to call upon those in the private sector, especially in the business sector,

As you go for this uh, cleaning of the town, it is our town, do it very well, do it with the uh, morale. I know uh, it is getting hotter. Some of you, my brother like Asuma, may disappear on the way. Ratibi Jackson jawang meya man ja William Clark apa government e Miarua Central Division okwayo jotich ne ni tiyo ku sheng migi eni

I want to thank government of Uganda so much for always recognizing and celebrating these days. But for our part as people in Uganda, West Nile and Arua City in particular. Ye aduogi ma jiwuok kod nyutriania ya Arua Central Division wuok koyek mapol ma e kinde ya ni ya isheng pa jutichne

Iloko mtuo dul madongo loko mtuo dilo wadongo man basketball e lobo Uganda kiluonge ni Federation of Uganda Basketball Association FUBA yo machek gotieko moko ni mon kare me tugo pi mwaka alif abiriyo piero abich alif abiriyo piero abichiel man pi division ma achiel ki aryo obochake i dwe me abich eni. Wan en kong kibo David Magere. Dul ma doro tuko odilo adonga man basketball i Uganda man Federation of Uganda Basketball Association otyeko moko pi dwogo pi tuko me rwom me Division One ki Division Two me mwaka tuko man season alip aryo ki pyerrubic alip aryo pyerrubicyel i basketball ma lube ki lok ma tye ka a ki bot dul man kono

ki otuko ki Falcons Basketball Club i Division One kono man tuko pa mon ma obitimme i Cengabicel me nindo adek kono weng i Naci Vubo Stadium i bar tuko me acel Victoria She Crocs ki otuko ki Legends Basketball Club ka Lady Jills Basketball Club ki otuko ki Mooks Park.

Kadong High Ops Basketball Club gibutuko gi Uganda Martyrs University Flames ka tuko ma giki tye kin Diamonds Basketball Club ki Night Riders. Lok ange kum tuko i One Luo TV David Magere. Down, down, down, down.

Luka kin me neno mil pa latin en ni. So ke nen lam latin onyor mil ni en rom gwe dil. Mi ka latin chal gwe dil. An chok chwinye supporting en kama no ke me romo. Sa latin onyor ni en romo we nen ni we ko ti ku we na romo beneficiary, romo en romo benefit. Ka latin onyor mil ni romo boxing. Po wa gang because chal wan an be ni. Abel ka to boxing man at school. Ero pawo be gang kwan. Ero kar ma da penye club chen dem. I'm making my mind ni gin ma aromo timo maber en obedo boxing. So bena ayie leme nene achung' pi Uganda e level ma irwa malo malo. Brenda Amida tye latuk odilo en kono tamo ni lutela ite dero mapatpat kono giromo bedo ki yub mogo ma romo konyo lutino i lukergi nyo talent nyo talent tournaments ma pire tek tutwal me jingo kero. I big communities achiel achiel, all me districts achiel achiel. Gin aye gi pero kata ki yub mone, o ki tam mone, me sporting, me like organizing games, mano involving mon. Chi nen ka tuko makite ne ki organizing, oloto neno mon achiel adi mone, no bene gi, gi picking interest. Kikanya ye kama kitwero neno olo dana di mone mano giti ki that talent then they can see a way of uh, of uh, choko chwinygi ngine gi that gen mone yone ni gen bene they can manage or they can do it not only men Inoni Keith Laura tye latin kwan me dongo Vuni Gulu Boxing Club kun bene tye ki tam ni meno lunyodo tye ki kakare maker tutwal me neno ni lutinogi obedo ki anyim maber i yo me tuko.

So wek awaye ni lunyodo wabedo wong flexible, wabedo calo muni kita gi neno ke mil pa lutino. Ka oneno mil pa latin mo en tye ki moni, neno ni tiyo ki latin ni wek milne en ni nyo talents en ni en obenefiting. Ne modify ni tiyo miye tam maber, supporting, miye tam ca ducu bedo always following. Ka ocewa ka omoro tamo ni gwe dilo, calo following kore, ocel ka gwe dilo, Peko ne ti kwena ngo mo rem bote. Pol kare i dano tamo ni kwan matek adada nyo tiyo gi mogo mapat aye yo acel ma romo yabo anyim pa dano ento ba lubbe ki lok man kun gin gitamo ni ka ce lutino mapatpat gudongo tek kero ma lubanga minigi nyo mot romo bedo yo maber twal ma gin bene giromo tic kwede me neno ni kwogi omedde anyim i yo maber. Lok ange i kom tuku i Wan Luo TV, David Magere i Gulu City.